Right team. Muri sei? Ndandichifidha huku. Right, bva ndangogaya zvangu kuti ah, pane nyaya iri kunetsa. Eh, nyaya yemutoriro iyi guys. ah, from what i've seen ka uh, this is ish, this issue ka yanetsa because i've seen vapfanha vechidiki vakawanda unenge uchingonzwa kunzi akabatwa nemutoriro ukamutarisa so you feel sorry for that kid handiti and zviri kuitika kuvakomana kuvasikana nevakuru I think guys this thing should end. This thing should end. I'm told kuti munhu kana atongotanga mutoriro kuzouregedza kwacho kunonetsa. So inenge yatova addiction. But if you notice these days, excuse me, vapfanha vechidiki vakupenga unoona vapfanha vakutopenga vakutotenderera musoro vachiri vana vechidiki zvata tisingamboona makore atakakura ayaye which means kuti this thing is taking a toll on the youth anova maleaders emangwana saka ndanga ndichikumbirisawo ehe nemwoyo wangu chaiwo chaiwo kuti guys ka if you know anyone eh, please go and seek help ukaona kuti wakazvitanga zviri kunetsa enda unowana rubatsiro ndimi maleaders emangwana ndimi vatungamiriri vachatiendisa kune kumberi mangwana but ivo vechidiki vacho kana vakutanga kupenga vari vana vadiki zvakadaro ko nyika yedu inoenda kupi so guys let's take this issue zviri serious let's take this issue zviri serious kana paine waunoziva a friend or a relative please let's try and help tinogona kutaura futi pamacomment section edu kuti how best can we tackle this issue handitika tibatsirane ngatibatsiranei because it's not good it's not good iwe unogona kunga mwana wako asati azvitanga anogona kuzvitanga because im told kuti muzvikoro imomomo futi ndomazviri kutangira handiti hazvina basa kuti unonamata kana kuti chii its affecting kids because kune pay pressure especially kuzvikoro kumacolleges nekupi nekupi mwana anongotanga sekuseka inopedzisira yaaddiction so please guys ngatibatsirei nyika yedu yezimbabwe ngationei zvekuita eh, ini ndine ndichitokumbira kuti kana uchiziva uchitoziva anotengesa kana kutomhan'ara kumapurisa kuti asungwe because we are killing uh, tomorrow's leaders zvinonzwisa tsitsi ndakaona munhu ainzi akarohwa nemutoriro ill tell you story ndine pamwe pandakaenda so so taiita kamwe kagraft right tichishanda saizvozvo uh, we were there saka takaona umwe mfana anga akagara pamusoro pejurawo this guy anga akangogara pamusoro pejurawo angori zii asingataure munhu asingaite sei right so we did what we're doing tine kabasa katatichiita area cheyo we took almost about two and half hours takasvika pakubva ipapo mfanha yakangogara same stance yataona ari ndo yanga angori tikazobvunza kuti ko guys ndepi zvikanzi akaurwa nemutoriro guys it's no good i tell you eh, mvana iyeyo so ndine picture yake musoro mangu soka kwandiri anga afinished guys imagine guys two and half hours munhu akagara pajurawo haana kutaura akangovhura maziso akangoti zii anga akangoshama muronga for two hours two and half hours just imagine kusvika tibvepo so i don't even know pamwe akazoita 45 hours this is not good guys this is not good kune vanotengesawo mutoriro haa ah, mune vana guys guys let's try and find other better means of surviving i know kuti zvinhu zvakaoma but tine dzimwe nzira dzakanaka dzakachena dzekuita nadzo mari eh, i thank you and i hope weare going to take action love you take care right musakanganwika guys musakanganwe let's uh, subscribe uh, youtube channel yangu iripo subscribe hayi invitawo mashamwari ako eh, hama uh, dzako uh, maworkmates ehe uh, uh, girlfriend yako vangoitawo zvimwe chete mongolayika mosheyawo mokomenda you see right kuti tirambe tichitaura neku batsirana mune zvakawanda zvatiri kuona zviri kuitika munyika medu kana iko kunze zvinhu zvinoita kuti raramo yedu semankind iwe yakanaka iwe inoyemurika iwe inoendeka handiti ka i love you guys i missed you take care